Does dim dwywaith taw un o hoff apiau fy nosbarth i yw Kahoot. Felly fel athro, bydde eisiau chi fynd i getkahoot.com a cael cyfrif dwy fyny arwyddo mewn am y tro. A dyma ni mewn yn Kahoot. Dwi'n mynd i fyny My Kahoots gan fy mod i wedi creu rhai yn barod. Mae'r rhain yn rhwydd iawn i greu, chi'n mynd i new Kahoot fan hyn ac yn mynd drwy'r broses, a am y tro na i ddangos i chi un dwi wedi creu. Dwi'n mynd i glicio'r play fan hyn fel yr athro, mae e'n mynd i lwytho wedyn y Kahoot na, mae eisiau fi glicio ar launch hefyd unwaith mae e'n barod. Iawn, so unwaith mae wedi dod i'r man yma, mae e'n llwytho popeth a mae e'n dweud wrthych chi mewn eiliad rhywbeth o pin i'r gêm. Felly, os dangosa i chi wedyn, I'm mynd i meiddio'r sŵn yma, fe ddangosa i chi iPad ein disgybl sydd ar y dde, bydden nhw yn mynd i uh, rhywbeth fel Chrome neu Safari, a fel mae e'n dweud ar y top fan hyn, bydden nhw'n mynd i kahoot.it. Gael nhw mynd fyna yn syml, kahoot.it, bant nhw, Mae'n yn digwydd yn real slick, beth bynnag yw'r ddyfais sydd dyn nhw, boed yn ffôn neu'n iPad neu'n uh, gliniadur o ryw fath. Maen nhw wedyn yn rhoi'r pin i'r gêm i mewn, sef y rhif, mae hwn yn newid o dro i dro. Dyma fe a dyma nhw mewn yn yr ystafell. Maen nhw wedyn yn rhoi enw. Dwi'n atgoffa wrth gwrs i beidio rhoi nickname fel mae e'n dweud fan hyn, ond i roi falle enw cyntaf yn unig. Ac ar y chwith fel athro, fe welwch chi fod y person yma mewn yn y gêm. Allwch chi gael gymaint o bobl â phosib mewn. Dwi'n mynd i minimeiddio beth sydd fan hyn am eiliad. Fel athro, byddwch chi'n clicio ar Start Now, sydd yn llwytho'r cwestiynau. Mae 18 fan hyn, a ni ddim trwyddo nhw, peidiwch y phoeni. Mae'r cwestiwn yn ymddangos fan hyn, And ar iPad y disgybl mae yna ddewis o bedwar lle, felly sylwch, dyma'r cwestiwn, dyma'r pedwar opsiwn sydd yno, mae rhaid i nhw ddewis lliw sydd yn addas. Felly am y tro, newn ni ddewis gwyrdd, maen nhw'n gwybod yn syth eu bod nhw'n gywir, a fel athro, os newn ni minimeiddio, byddai'n dweud y niferodd sydd wedi dewis pob un. Yn yr ystyr yma, roedd dau opsiwn yn gywir. Wedyn fe ewch chi i gael y sgorfwrdd gyda'r pump ucha, a y mwyaf cyflym ydyn nhw y mwyaf bwyntiau yr ydyn nhw'n ennill. Felly, I draw fan hyn i Next, mae e'n llwytho'r cwestiwn, a mae yna bedair opsiwn sydd yn mynd i ymddangos nawr, o ran y gwyliau mewnol. Dangosa i chi beth mae'r plant yn gweld ar ei iPad dynwa nhw, Rwy'n ni ddewis coch am y tro. Dyma fe eto, mae'n dweud bod e'n gywir, a fel athro chi'n cael trawsdoriad o'r dosbarth. A dyna fe, iawn, dyma Cahoot, mae fe'n wych. Um, dwi'n mynd i fynd i end quiz now, feedback and results. Mae'r plant fan hyn ar ei iPads nhw yn cael cyfle i ymateb o ran sawl seren, ydyn nhw'n hoffi fe, ydyn nhw wedi dysgu fe. Mae hwnna wedyn yn llwytho fan hyn. Mae'n minimeiddio hwnna. Fel athro wedyn, beth sydd yn gret yw mae'n bosib i lawr lwytho yr holl ganlyniadau yna, y mae e'n dod o'r ffurf uh, naill ai teimlo'n Excel os ydych chi'n dymuno, fel sy'n llwytho fan hyn, neu fel uh, Google Doc. Iawn, os o gorau hwnna, bydd yn dangos fi wedyn beth yw sgôr pawb a ble maen nhw wedi sgorio'n dda, neu beidio fel dosbarth, felly'n gret ar gyfer asesu ar gyfer dysgu. Os a'i nôl wedyn i Kahoot, Fan hyn, mae 'na hefyd public quotes, fel y welwch chi. Be sydd yn grêt fan hyn yw mae 'na bobl yn rhannu. Unwaith chi wedi creu Kahoot, mae'n bosib i chi rannu nhw. Fe welwch chi amrywiaeth eang o Kahoot sy'n na'n barod y gallwch chi fenthyg neu hyd yn oed copïo a golygu newid eto. Chi'n gallu hidlo nhw yn ôl most plays, most favourites, real amrywiaeth. Felly os ydych chi am dreialu gyntaf cyn gwneud cwiz eich hunan, Dyna'r ffordd. Felly dyna ni, Kahoot, pob hwyl i chi a mwynhewch, mae e wir yn grêt. O, gyda llaw, cyn i fi orffen, na i lwytho'r deinlen Excel gobeithio lan fan hyn, i ddangos i chi fel bydde fe'n edrych pe tasech chi yn lawr lwytho y deinlen. Iawn, lle am y tro un myfyriwr sydd ma, sef just fi, ond fe tasau mwy, bydden nhw'n un yn dan y llall fan hyn, mae hyd yn oed yn rhoi sgwr i chi, mae'n troi pethau cywir yn wyrdd, Bydde pethau coch yn goch ac yn y blaen. Felly, adnodd gwych, Kahoot, mwynhewch eich defnydd ohono.